Ġesu Kristu, raġel mill-inħawi tal-Palestina. Madwar 2000 sena ilu. Din Marija, om Ġesu.
Marija vera mara tajba ħafna u anki ġeja minn familja tajba ħafna u reliġjużi immens, eh? li l-bina minn dejjem ħabbitu. Anzi iktar għax meta darilha l-anġlu hi vera nħasdet. qaltilna li kien xokk Imma mill-ewwel aċċettatu mingħajr problemi ta' xejn bidejja miftuħin u aċċettat is-sitwazzjoni għalkemm kienet għadha żgħira.
Marija kienet għadha żgħira. Dik kienet għarusa għal Ġużeppi. U ġie l-anġlu u qalilha li se jkollha tarbija. Din ħasdet kif kif seta' jkollha tarbija għaż biss kienet miżżewġa l-Ġużeppi. Marija Se jkollha tarbija u mhix miżżewġa. Aktar minn 2000 sena ilu.
L-għerusija kienet issir billi r-raġel jiftiehem mal-ġenituri tat-tfajla. L-għarajjes lanqas biss kienu jgħaddu ħin flimkien, jiena u Marija lanqas biss qatt qattajna ħin flimkien. Imbagħad tiġi tgħidli li hi tqila. Tista' timmaġina kif ħassejtni. Kieku xerridt il-kelma kienu jħaġġruha. Kellhom kull dritt għax hekk kienet tgħid il-liġi. Imma jien ma rridx lil Marija joqtluha. Lanqas kieku Vera marret ma' xi ħaddieħor u taqqalha. Kont nippreferi nibgħatha bil-kwiet milli jħaġġruha u joqtluha. Imbagħad deherli anġlu u qalli ma nibżax noħodha b'marti lil Marija.
L-Imperatur ordna li jsir ċensiment. Kulħadd irid imur jinkitab fejn twieled. Ġużeppi kellu jaqsam minn Nazaret sa Betlem u Marija kienet tqila.
It-triq kienet vera twila. Ejjejti ma tejjiex Marija. Trid tiftakar li t-triq kienet vera mħarbta kollha tlugħ u nżul. U wara kollox Marija kellha disa' xhur tqala u.
Anki llum, fl-aħħar tliet xhur ta' tqala, Mara jekk jista' jkun ma titħallix issiefer u dan minkejja li s-safar huwa tant komdu. Għaldaqstant vjaġġ ta' tant tbatija żgur u mhux forsi seta' jikkawża kumplikazzjonijiet bħal pereżempju ħlas qabel iż-żmien anki problemi bħal li jitfaċċa l-kurdun u li allura jikkawża fetal distress fejn allura mingħajr l-opportunità ta' ċesarja kien ikun hemm riskju kbir sew għall-ħajja tal-omm kif ukoll għall-ħajja tat-tarbija.
Ġesù jitwieled f'Betlem, fi stalla tal-annimali.
Imkien ma sibna aħna, il-lukandi kienu kollha mimlijin u Betlem kienet mimlija nies li ġew bħali ħabba ċensiment.
L-ewwel sodda ta' Ġesu kienet maxtula bit-tiben Minn fejn jiklu l-annimali.
Xejn ma kont kuntent li weldet hemm, kieku kienet id-dar ma kien ikun joqosha xejn. Imma mbagħad x'ħin tara wiċċ it-tarbija, dik il-ħlewwa, tinsa kollox. Dak kien l-isbaħ jum ta' ħajti jien.
Saru jafu bih xi rgħajja tal-post u ġew iżuruh. U anke slaten mill-bogħod ivvjaġġaw biex jaraw lil Ġesù tarbija.
Kif kien jagħmel kulħadd erbgħin jum wara t-twelid ħadnieh it-tempju biex nippreżentaw. U hemmhekk kien hemm raġel xiħ jismu Xmun. Xmun kien raġel ġust, U kien ilu ħafna biex jara l-Messija. Dakinhar għamel profezija.
wiċċu xel kif raw ġesu għalilna daqa tiġi pilwa għaw l-għaw minn ta' ħafna f'Izrael. Imbagħad ħares lej Marija u għalilha u inti sejfa tinfidlek ruħek. As fhimt xi tgħid biha.
Sejf jinfidlek ruħek. Il-profezija ta' xmun, id-bassir ta' tbatija li kellha tgħaddi minna Marija.
Meta kien għadu żgħir Ġesù ma kienx imqareb. B'ħassu mill-oħra kien imur jitgħallem għand ir-Rabbi, jikteb u jaqra. biex meta jikber ftit ieħor ikun jista' jaqra t-Torah, is-sinagoga. Ikolli nammetti li darba nkwetana, u nkwetana sew. E konna tlajna Ġerusalem niċċelebraw il-festa tal-Għid. Din kienet tkun festa ta' ġimgħa sħiħa fejn konna niċċelebraw il-festa ta' meta Mosè ħareġ il-poplu Lhudi mill-Eġittu. Konna tlajna jien, Marija u. Bej kien hemm ħafna nies. Bej ħsibni qiegħed ma' sħabna, nammetti, tlifnih. U tatna rasna, hux? Fittixnih kullimkien, l-għemla u kullimkien. Aqqa staqta fejn sibnih. Jiddiskuti f'nofs it-tempju daqs l-aqwa rabbi. Urejnih li ma ħadniex gostu.
kienu jilhom tlitt ijiem ifittxuh. U tafx Alla hu, għalfejn qegħdin tfittxuni? Ma tafux li posti huwa f'dar missieri?
Marija, Om Ġesu, ratu jitwielet u ratu wkoll jagħmel l-ewwel miraklu. Ġokana, waqt tiġ. Waqt it-tiġ daqqa waħda l-arajjes U kulħadd spiċċalhom l-inbid u dan kien ħa jitħraxxilhom it-tieġ imsieken l-għera Jesu f'daqqa waħda Marija fil-pront marit fuq eh, Ġesu biex tgħinhom. U u l-qaddejja Ġesu ħallihom ħalqhom miftuħ qallhom biex jimlew il-ġarar bl-ilma. F'daqqa waħda malli bdew iservu minn ilma sar imbid u mbid fin.
Meta kiber, Ġesù għex għal ħafna żmien bogħod mid-dar ta' ommu. Iżda fi żmien it-tbatija, Marija kienet qribu. Ftit biss qabel ma miet, Ġesù kellem lil ommu u lil dak magħruf bħala id-dixxiplu l-maħbub.
Mara, hawn hu ibnek. U lid-dixxiplu qallu,
Hawn hi ommok.
Marija, l-omm li bagħtiet, imma baqgħet tħobb sal-aħħar.